פאר בר מצוות און פארן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס, אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך פאר פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.

אויף אונזער היינטיגן פראגראם האבן מיר דעם כבוד צו פרעזענטירן אן אינטערוויו מיט חזן הערשל פוקס, אדער הערשל פוקס, וואס איז געווען די לעצטע פערציג יאר חזן ביי א גרויסן שול אין לאס אנדזשעלעס וואס הייסט וועלי בית שלום, אבער ער האט א פארגאנגענהייט ווי א זעהר גוט באקאנטער זינגער, חזן און שוישפילער אויף דער יידישער בינע, און ער וועט אליין דערציילן א סך פון זיין געשיכטע אין דעם אינטערוויו וואס איר וועט הערן, און ער וועט אויך אביסל איבערגעבן וועגן פסח, דער יום טוב וואס קומט פאר באלד, און איר וועט אויך הערן פון אים פון זיין זינגען ער וועט אליין דעקלאמירן און זינגען אינעם אינטערוויו און מיר וועלן אויך איבערגעבן עטליכע פון זיינע רעקארדירונגען. איז לאמיר יעצט הערן מיין אינטערוויו מיט חזן הערשל פאקס וואס איך האב געמאכט דעם איין און צוואנציגסטן מארץ. מיך רופט מען הערשל פאקס, טייל אידן זאגן הערשל פוקס, און איך בין געבוירן געווארן אין אייראפע און איך בין געווען א אידישער אקטיאר אין ניו יארק און איך בין געווען א חזן אין עטליכע שטעט ווען היטלער איז געקומען מיט די נאציס קיין פוילן אין נײַנצן הונדערט נײַן און דרײַסיק זענען מיין טאטע מאמע געווען א נ א א פארפאלק וואס האט ערשט חתונה געהאט און מיין טאטע איך ווייס נישט ווי אזוי און פארוואס ער האט געליינט היטלערס בוך און ער האט געזאגט דריי חברים און דריי חבר'טעס וואס האבן אלע ערשט חתונה געהאט און די אכט זענען אנטלאפן, די נאציס זענען געקומען אין א פרייטאג און זונטאג אדער מאנטאג זענען זיי אנטלאפן פון פוילן פון לובלין אריין קיין רוסלאנד, דאנקען גאט רוסלאנד האט זיי אריינגעלאזט און דאנקען גאט זיי זענען ארויס אין נײַנצן פֿינף און פֿערציק, איך בין געבוירן געווארן דעם זעקסטן מאי נײַנצן פֿינף און פֿערציק, די ליבערעישאן, ווי מען זאגט אויף ענגליש, בלאז, איז געווען דעם אכטן מעי. עטליכע טעג נאך דעם אכטן מעי זענען זיי צוריקגעפארן מיט א באן, אפשר מיט עטליכע בעלי גאלעס, אבער זענען צוריקגעפארן קיין פוילן, און מיר זענען געווען אין פוילן עטליכע יאר. אין לובלין, אויף די לובאטאווסקי גאס, אזוי ווי אין סינא, לאמיר זאגן ווענטורא בולעווארד, און זיי זענען צוריק געפארן קיין לובלין, ווייל דאס איז געווען די זייער היים, און זיי האבן געוואלט זען אויב עמיצער האט איבערגעלעבט די קריג, קיינער האט נישט איבערגעלעבט די קריג, סיי פון מיין טאטנ'ס זייט און סיי פון מיין מאמע'ס זייט. זענען זיי אלע אומגעקוען אין מיידאנעק, אבער מיין טאטע האט געהאט איין וואס ער פלעגט זיך רופן מיין קוזינקע, און זי איז געקומען קיין וויניפעק, קאנאדע, ווען זי איז געווען א יונגע מיידל, זי איז געפארן אהין, איך וואלט געזאגט ארום אַכט און צוואַנציק ניין און צוואַנציק, איך ווייס נישט פארוואס, און איר זון האט אונז געפונען, און ס'האט געומענען דריי יאר, פון נײַנצן פֿינף און פֿערציק ביז נײַנצן פֿיר יאר, נײַנצן נײַן און פֿערציק זענען מיר געקומען קיין וויניפעק, און ס'איז געווען א וואונדערבארע אידישע שטאט. מיינע עלטערן זענען געווען פרום איידער די נאציס זענען געקומען, אבער אין די יארן פון רוסלאנד זענען זיי געווארן וואס מיר רופן היינט פרייע אידן. זיי האבן מיך געשיקט אין א אידיש רעדנדיגע שולע, מיר פלעגן דאס רופן די עלעמענטרי סקול די שולע, און דאס איז געווען די פערעטש שול אין וויניפעג. אבער אן אינטערעסאנטע מעשה האט פאסירט, און איך וועל אנהייבן מיין לעבן און מיין קאריערע מיט איין שאס. איך בין געווען זעקס יאר אלט, איך בין געזעסן מיט מיין טאטן, איך געדענק עס אזוי ווי היינט, אין דער עטרת ישראל שול. מיין טאטע איז נישט געווען פרום, אבער נאטירליך. א יום טוב, דאס האט גארנישט צו טון מיט זיין פרום נישט פרום, איז ער געווען אין שול, און דער חזן פון דער גרויסער ארטאדאקסישע שול די תלמוד תורה האט זיך צוקריגט מיט דער תלמוד תורה, איר וועט באלד פארשטיין פארוואס איך ווייס דאס, ער האט געבעטן נאך פֿינף הונדערט דאלער אויף ראש השנה יום כיפור האבן זיי געזאגט ביסט משוגע? ווער קען באצאלן אזעלכע געלט? מיר זענען נישט ראטשילד. אבער אדאנק דעם וואס ער האט זיך צוקריגט מיט דער וויניפעגער תלמוד תורה בין איך היינט א חזן. איך בין געזעסן מיט מיין טאטן אין יענע טעג. היינט אפילו אויכעט, היינט וואלטן מיר דאס גערופן ADD, Attention Deficit Behavior, דעמאלט האט מען דאס גערופן א ווילדע חיה, איך האב נישט געקענט זיצן אויף איין פלאץ מער ווי דריי פיר מינוט, אבער איך וועל דאס קיינמאל נישט פארגעסן, ס'איז אזוי ווי ס'איז געשען נעכטן, ווען דער חזן האט אנגעהויבן מוסף, איך געדענק נישט וואו, אפשר ביי יהללו, איך געדענק נישט פונקט וואו, אפשר מיט הנני פרנסך, און ער האט אויפגעעפנט דאס מויל און האט אנגעהויבן זינגען די תפילות, און דער כאר האט אנגעהויבן, מיר רופן דאס אין אידיש אונטערברומען, האמינג א קאורד, אונטער דעם חזן, בין איך געווען אזוי אנטציקט אז איך האב זיך נישט אויפגעהויבן פון מיין פלאץ, איך בין געזעסן לעבן מיין טאטן אפשר פיר שעה ביז די תפילות האבן זיך פארענדיגט, און דערנאך האב איך געזאגט צו מיין טאטן, איך וויל זינגען מיט דעם חזן, ס'איז געווען נאטירליך אן ארטאדאקסישע שול, איז געווען מענער און יונגערליך. און ווען איך האב געהערט ווי די אינגעלעך זינגען מיט דעם חזן, און איך האב ליב געהאט צו זינגען, איך בין געווען בלויז זעקס יאר אלט, זאג איך צו מיין טאטן, איך וויל רעדן מיט'ן חזן, איך וויל זיין א משורר ביים חזן, איך האב געוואוסט דאס ווארט משורר וואס מיינט נאטירליך בלעז א קווייער מעמבער. האבן מיר אנגעהויבן רעדן מיט אים, און ער איז געווען אנטציקט ווייל איך האב גערעדט א נאטירליכן, דעמאלט האב איך נאך גערעדט א פויערישן אידיש, מיט פלייש, מיט ביינער, איך וויל זינגען א, מיט'ן חזן זאגן א, איך וויל זיין בית החיים א משורר א, אויב אזוי האב איך גערעדט. האט ער געזאגט, יונגעלע, פון וואנעט רעדסטו אזא אידיש, ווען איך האב אים געזאגט דאס, דאס, דאס, זאגט ער, איך קען דיך נישט נעמען, ווייל צו זיין אין מיין חור מוז מען זיין אַכט יאר אלט, איך נעם יונגעלעך זיי קענען נישט זיצן, זאג איך צו מיר איך זיצן, איך איך זינגען מיט אייך וואס איר ווילט איך זיצן, ניין ניין ניין איך קען נישט, און איך בין אהיים געגאנגען מיט מיין טאטן איך האב געוויינט, איך האב אנגעהויבן וויינען ווייל איך האב געוואלט זינגען מיט דעם חזן, הערט א מעשה, עטליכע חדשים שפעטער, איך בין געווען לאמיר זאגן זיבן יאר אלט, האב איך אויסגעפונען אז דער חזן לערנט אין דער פרץ שול לידער זינגען, און איך בין געווען אין קלאס אין צווייטן קלאס, און איך האב געוואלט אז ער זאל מיך נעמען אין דעם כאר, איז ווען ער האט געזונגען מיט אונז די מיידלעך איז ער נישט געווען פאראינטרעסירט, איך ווייס פארוואס, ווייל ער האט אלעמאל געזוכט נייע אינגלעך צו זינגען מיט אים אין כאר אין תלמוד תורה, און איך געדענק דאס ליד וואס מיר האבן געזונגען יענעם טאג. און געשלאסן אין די רייען, פול מיט גלויבן. א סאציאליסטישער ליד, און ער האט געהערט ווי איך זינג, זאגט ער, איגעלע קום אהער, ער האט מיך נישט געדענקט פון דעם שול ווען איך בין געווען זעקס יאר אלט מיט א יאר צוריק, זאגט ער, איך וויל אז דו זאלסט זינגען ביי מיר אין כאר אין תלמוד תורה. אין ענגליש האב איך געזאגט, איט וואס די העפיעסט דעי אוו מיי לייף. און ער האט מיר געגעבן דעם נומער אז מיינע עלטערן זאלן קלינגען אויפן ראטערי פאון, און איך האב אנגעהויבן זינגען מיט אים, ער האט מיך גענומען א יאר פריער, ער האט נאר אנגעהויבן בדרך כלל פון אכט יאר אלט, און איך האב אנגעהויבן זינגען מיט אים פון זיבן יאר אלט, און איך האב אזוי ליב געהאט די נגינה פון דעם שול, פון דער שול, אז איך בין געבליבן מיט אים, איך האב געזונגען מיט אים פון זיבן יאר אלט, און איך האב אייך געזאגט פריער איידער מיר האבן אנגעפאנגען רעדן איינער מיטן צווייטן, אונזער אינטערוויו, ווי דזשאני קעש וואלט געזאגט, our interview. איך האב געזונגען מיט אים אלע יארן פון מיין קינדהייט, און אין דער זעלבער צייט אין דער פרק שול האב איך אנגעהויבן רעציטירן, ריסייטינג, אין דער וויסטעניש פון מדבר שטייט משיח פארשמידט אויף א קייט, און איך האב אנגעהויבן דעקלאמירן און רעציטירן שלום עליכם'ען דאס מעסערל, איך האב עס געקענט דאס גאנצע, די מעשה דאס מעסערל פון שלום עליכם האב איך געקענט פון אויסנווייניג, און איך בין געווארן א אידישער אקטיאר. אן א חזן אלץ א קינד, און איצטער לאך אייך לאזן פרעגן וואס איר ווילט, מיר קענען פארן אין וואו איר ווילט אין וועלכן וועלט. אז וויניפעג האט געהאט א גאנצע קולטורעלע לעבן, אריינגערעכנט א אידישן טעאטער. דאס איז זייער אינטערעסאנט וואס איר האט מיך איצט געפרעגט און דאס וואס איר זאגט. ס'איז נישט געווען פאר מיר, איז געווען פאקטיש א אידישער טעאטער דער קווינס טעאטער און דאס איז געווען, משה אוישער פלעגט קומען און אידישע אקטיארן, אבער איין מאל א יאר פלעגן קומען די אידישע אקטיארן. און דאס איז זייער אינטערעסאנט וואס איר האט געזאגט, ווייל ס'איז געווען א אידישע ראדיא שטונדע אלע וואך, נח וויטמאן איז געווען דער פארוואלטער פון דער אידישער ראדיא, און איך געדענק ווען איך האב אנגעהויבן ארבעטן מיט אים אויף דער אידישער ראדיא בין איך געווען אכט יאר אלט, און ס'איז געווען זייער אינטערעסאנט, ווייל די ראדיא איז געווען.

נח וויטמאן און ער פלעגט זאגן חשוב'ע אידן פון וויניפעג, דאס רעדט צו נח, נח וויטמאן איז האב איך אנגעהויבן אויף דער אידישער ראדיא ווען איך בין געווען אכט יאר אלט, און איך האב געזונגען מיטן חזן, און איך האב רעציטירט און געזונגען ביי אידישע אונטערנעמונגען פאר דער הדסה און אזוי ווייטער, פון מיין פריע קינדהייט, איז בין איך, היינט בין איך אַכט און זיבעציק, איך ווייס אז איך קוק נישט אויס אַכט און זיבעציק, איך קוק אויס אפשר זעקס און זיבעציק, זיבן און זיבעציק, אבער איך בין שוין נאנט צו אַכט און ניין און זיבעציק מער דעם זעקסטן. און וואס וויל איך אייך זאגן, איך האב געהאט א וואונדערבאר לעבן, אן אויסדערוועלט לעבן, ווייל איך האב קיינמאל נישט געארבעט אין מיין גאנץ לעבן, איך האב געטון ווי ער פלעגט זאגן, כ'האב געטוהן, איך האב געטאן וואס איך האב אזוי ליב געהאט צו טאן, צו זיין א אידישער אקטיאר און צו זיין א חזן, און איך האב קיינמאל נישט געפונען קיין סתירה, איי נעווער פאונד עי קאנפליקט, איך האב קיינמאל נישט געפונען אז דאס איז מעג איך טון דאס מעג איך נישט טון דאס, אין וויניפעג איז געווען א וואונדערבארע ארטאדאקסיע, זיי האבן געוואוסט אז רבי קרביץ האט געוואוסט אז איך פאר אום שבת, איך האב געוואוינט פֿופֿצן בלאק אוועק ווייטער פון די, איך האב נישט געוואוינט לעבן דער תלמוד תורה, אבער ער האט נאר געוואלט אז ס'זאל זיין א אידיש פאלק, ער האט צו אונז יונגלעך אפט געזאגט בזה הלשון, איך געדענק עס גענוי, ער האט געזאגט. איך וויל, ער פלעגט אויך וויינען ווען ער האט דאס געזאגט, איך וויל אז וויניפעג זאל פארטרעטן איין אידישע קהילה וואס די נאציס האבן דערמארדעט אידן, און די קהילה איז אנגעקומען און ער האט דאס געטון, ס'איז געווען א קליינע תלמוד תורה ווען ער האט אנגעהויבן, און ער איז געשטארבן, נישט פאר קיינע אידן געדאכט, איז ער בלויז געווען אַכט ניין און פֿערציק יאר אלט, אבער אין די צען פופצען יאר וואס ער האט געלעבט האט ער אויפגעבויעט די תלמוד תורה, ווען ער איז געשטארבן און ער האט אנגעהויבן מיט אפשר צוואנציג דרייסיג פערציג קינדער, איז געווען ארום פינף זעקס הונדערט אידן, אידישע קינדער, כן ירבו בישראל, און דאס איז געווען דער אנהייב. די בר מצוה, איך האב געהאט די בר מצוה, איז געווען דאס ערשטע מאל וואס איך האב געדאווענט אלס חזן מיט א כאר, דער כאר איז געווען די יונגלעך, איז איך האב געזאגט הרב קאוויץ האט אונז געלאזט דאווענען און זינגען כאטש מיר זענען נישט געווען בר מצוה, ער האט געזאגט אויף מיר די עבירה זאלן זיי זינגען ס'איז בעסער ווי זיי זאלן זיך שפילן האקי אנקעגן די ריבער, ווייל ער האט שוין געזען אז אידישע קינדער וואס זענען נישט פון די. פון די שארית הפליטה, אפילו די נישט פרומע שארית הפליטה האבן געמאכט זיכער אז די קינדער זאלן זיך אויפהאדעווען אין שול, אבער ער האט שוין געזען ווי ס'בייט זיך אפילו אין די פופציגער יארן, האט ער אונז געזאגט בזה הלשון, איך וויל אז איר זאלט זינגען, און איך האב געהערט, איך וועל אייך זאגן, דאס איז אינטערעסאנט, ווייל ווי מ'זאגט אויף ענגליש, איים פרי אסאסיעטינג. מיר האבן נישט קיין געשריבענעם סקריפט, מיר דארפן דאס נישט האבן, ווייל מיר האבן ביידע ליב צו רעדן אויף אידיש. ווען דער חזן האט אונז געלערנט, למשל, שוכן עד, וואו דער חזן געווענטליך הייבט אן שבת, אדער א איד וואס דאווענט פארן עמוד, סאו לאמיר זאגן ער האט אנגעהויבן, האט ער אונז געלערנט, שוכן עד מרעים וקדוש שמו,

שמאוי, אוי שוכן אדורים וקדושים אוי. און איך האב נישט געוואוסט וואס ער טוט, איך האב נישט פארשטאנען אין די מוזיק, לאמיר זאגן איך בין אין די מיינער, האט ער געמאכט די מיינער, דזשי מיינער עי סעווענט וואן פאר פייוו אין די מיינער, איך האב נישט געוואוסט וואס ער טוט, אבער מיר יונגלעך האבן זיך אויסגעלערנט נוסח, און וויאזוי צו אומפראוואזירן אויף נוסח. איך האב געהאט דעם גרויסן פארגעניגן און יחוס, פשוט איך וואלט געזאגט ס'איז געווען א וואונדערבארע מאמענט אין מיין לעבן, ווען איך האב איך האב געשטודירט פערזענליך מיט דוד קוסעוויצקי און איך האב אים געהערט, איך וועל אייך דערציילן די מעשה ווי איך האב אים געהערט און ווי איך האב געהערט זיין ברודער משה אין וויניפעג, אבער. איך האב שטודירט מיט דוד קוסעוויצקין און מיר האבן געלערנט חזנות, רעציטאטיוון, יו נאו, עדווענסד קענטארי. אבער ער האט אזוי ליב געהאט דעם נוסח, ער האט עס גערופן, דאס וואס מיר האבן זיך געלערנט ביי ברוינשטיין, למשל, איך וועל אייך ווייזן, לאמיר זאגן צוויי א כתר אדער צוויי ווייטער,

צי ווי סופר שכח אים צי דור אין זכר היום יום גאולה ס'איז שענער ווי ברונז ס'איז עס הי געס רייט טו די פוינט און ס'איז עכט נוסח איז בין איך געווען אזוי גליקליך וואס מיין קינדהייט האב איך געלעבט סיי מיט פרייע אידן און סיי מיט פרומע אידן כ'האב זיך אויסגעלערנט אידיש כ'האב זיך אויסגעלערנט אידישע לידער. כ'האב געהערט אז וויטמאנ'ס פראגראם ווערט אויפגעשפילט סידור בעלארסקי, און ווען איך בין געקומען קיין ניו יארק אין נײַנצן איין און זיבעציק האב איך צוויי יאר זיך געלערנט ביי סידור בעלארסקין, און דאס איז א וואונדערבארע וואונדערבארע מאמענטן פון מיין לעבן, סידור בעלארסקי האט, אויב איר האט אים געהערט אמאל אויף רעקארדינגס, ער האט געהאט א בעיס בעריטאן, און איך קען אים נאכמאכן ווייל איך בין א מימיק, איי דו איט קאמעדי, איי אימיטעיט פיפל, איך בין א מימיק פון אקטיארן און זינגער, ער האט געזונגען אזוי, שוין וויפיל יארן זענען פארפארן, איז ווען איך פלעג אים אמאל קלינגען האב איך געמאכט זיין שטימע, איך געזאגט, דאס ר' סידא באלארסקי, ווער זענט איר? און ער האט געזאגט, דאס ר' סידא באלארסקי, ווער ביסטו? איז האב איך זייער הנאה געהאט, כ'שטודירט מיט אים. און ווען איך האב אייך געזאגט פריער אז אין וויניפעג פלעגן קומען די אידישע אקטיארן, דער באליבטסטער אקטיאר ביי מיר איז געווען סיי אן אקטיאר און א אידישער טעאטער זינגער בען באנוס, און איך בין געווען אפשר צען אדער עלף יאר אלט ווען איך בין געווען, זיי פלעגן קומען אין א טעאטער וואס האט געהייסן דער פלעיהאוז, אין פלעיהאוז טעאטער, איז האב איך געדענק איך האב אים געבעטן זיין אוטאגראפיע, זאגט ער ווער ביסטו? זאג איך איך וויל זיין א אידישער אקטיאר, און עס האט אים אזוי אנגערירט אז ער האט געהאט טרערן אין די אויגן, און ער האט מיך פארגעשטעלט די אנדערע אקטיאר מיט וועמען ער איז געקומען, דאס ערשטע מאל וואס איך האב אים געהערט איז געווען ליאון ליבגאלד, וואס האט געשפילט חנן אין דיבוק, און זיין ווייב לילי ליליאנא, ווען איך בין געווארן א אידישער אקטיאר און איך האב געשפילט מיט בען בארנעסאן האב איך און אין דער פאלקסבינע האב איך געארבעט מיט ליאן ליבגאלד, און איך האב געארבעט אסאך מאל מיט בען בארנעסאן און מיט זיין ווייב מינה בערן, און מיר זענען ארומגעפארן ארום אמעריקע אין נײַנצן. נײַנצן אַכט און זיבעציק, נאָכדעם ווי זינגער, יצחק באַשעוויס זינגער האָט געוווּנען די נאָבעל פּרעמיע. אָבער מיט בונעסן האָב איך אויכעט שטודירט ייִדישע געזאַנגען ווען איך בין געווען אַן אַקטיאָר אין ניו-יאָרק, און ער האָט מיך, ער האָט מיר געהאָלפֿן. איך זינג עס ביז הײַנט. ווען איך מאַך אַברעמל מאַרוויכער הײַנט, אַז איך זינג עס, און ווען איך זינג דאס האב איך אלעמאל געזאגט דאס איז אין דעם שטייגער פון בן בנות אבער דאס איז געווען וויניפעג פאר מיר און דערנאך די ערשטע יארן אין ניו יארק אין נײַנצן איין און זיבעציק נײַנצן זיבעציק איין און זיבעציק בין איך געווען אין ניו יארק דאס ערשטע מאל איך האב געוואוינט אין מענהעטן און איך האב שטודירט מיט א לערער וואס דזשען פיערס האט מיך געשיקט אז איך זאל זיך אויסלערנען זינגען. מען זאגט ריכטיג זינגען טעכניק, יו נאו, און איך האב געזונגען מיט בילאוסקין אפאר מאל, ער פלעגט האבן אלע סטודענטן, מיר האבן געמאכט א קאנצערט איין מאל א יאר אין די וואי, ניינטי סעקאנד סטריט וואי. איך בין נישט קיין גוטער לערנער פון נאטן, איך על אייך זאגן פארוואס, איך זאג אייך דעם אמת, פארוואס זאל איך אייך נישט זאגן דעם אמת, אז מען לערנט נאטן דארף מען האבן אין אויער, לאמיר זאגן יעדער איינער ווייסט דא רע מ פא סא לה סי דא, יא? סאלפעדזשאו הייסט עס אין איטאליעניש און מען זאגט עס אין ענגליש We're learning solfeggio. איז דא איז איך קען מאכן לאמיר זאגן לאמיר זאגן דאס איז דא רע מ פא סא לה טי דא די לה סאל פא מי רע דא מאך איך אויך א סקעיל אין מעידזשער און איך ווייס אז איך קוק אויפן פאפיר

קען איך ביז היינט, נעמט וועלכע תפילה איר ווילט, זאגט עטליכע ווערטער, קען איך עס מאכן מיטן נוסח און אימפראוויזירן. לאמיר זאגן אז איר האט אויסקלייבן לאמיר זאגן ברוך הוא ביי שחרית, איז דער נוסח ברוך הוא וזל ישעיהם המבורך

איך זינג עס נישט פון נאטן, אבער איך האב געהערט דעם נוסח אזויפיל מאל פון דעם חזן פון יענעם חזן, און ספעציעל בין איך געווען אנטציקט פון דעם כח וואס די קוסעוויצקיס האבן געהאט, די שטימעס זענען געווען וואונדערבאר. איר ווילט הערן א מעשה? ווען איך בין געווען א קליין יונגעלע אין די ניינצן פופציגער איז געווען פיר קוסעוויצקיס אין דער וועלט, אלע פיר ברידער, די עלטסטע איז געווען משה, דערנאך דאכצעך מיר יענקל, שמחה און דוד, איי טינק דעטס די ארדער, דאכצעך אין דעם, אבער ס'איז נישט וויכטיג, דוד איז געווען דער יונגסטער און משה איז געווען דער עלטסטער, און די צוויי אינדערמיטן, און יעדער איינער פון זיי האט געהאט א פנאמענאלע שטימע, אנדערש איינע פון די צווייטע, משה און דוד האבן געהאט א זייער פענאמענאריש פענאמענאלן לירישן טענאר. די הויכע טענער וואס ביי יעדן איינער איז דאס הויעך איז געווען ביי זיי ווי זיי האבן געטרינקען א גלעזל קאווע. דוד האט מיר געזאגט ווען איך האב שטודירט מיט אים אז ער האט געקענט זיך אויפכאפן אינדערפרי און געלעגן אין בעט, נישט געהאט געטרונקען זיך ערשט אויף געכאפט און אויב איר האט אים געבן א סי האט ער געקענט שיסן א סי נישט אנווארעמען די שטימע דעי ווער ווערי דזשיניעסעס איז געווען צוויי אין די פופציגער ווען איך בין א יונגערלע צוויי אין ניו יארק משה און דוד שמחה האט געמאכט זיין קאריערע נאך דער מלחמה אין סאוט אפריקע ער איז געווען דער לעצטער וואס איז דער לעצטער קאזין ווי זייער געשטארבן מיט כ'געדענק נישט מיט וויפיל יאר צוריק מסתם א פופצן צוואנציג יאר צוריק. און ביי מיר אין שול איז דא איין איד וואס האט געזונגען אין כאר פון שמחה קוסוויצקי, און נאכדעם ווי יענקל האט פארגלוסט, יענקל קוסוויצקי, ער איז געווען דער, אין מיין אין מיין מיינונג, דער זיסטער פון אלע, און דער ווינטער אין וויניפעג האט אים דערהארגעט, אבער ער איז געווען זעקס יאר אין וויניפעג. איז שטעלט זיך פאר, צוויי אין ניו יארק, איינער אין סאוט אפריקע, און וויניפעג האט געהאט דעם פערטן קוסוויצקי, און איך האב געהערט משה קוסוויצקין, לעבעדיגערהייט, פרייטאג און שבת, ביי דעם יארצייט וויקענד, לאמיר זאגן דאס אנרופן, אין וויניפעג, צו געדענקען יענקל קוסעוויצקי אין דער שול וואו ער איז געווען דער חזן, און איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן ווען איך האב אים געהערט, איך האב געהערט דוד קוסעוויצקי ווען איך בין געווען צען יאר אלט, דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס איך האב געהערט א קוסעוויצקין, איך האב געהערט עטליכע מאל יענקל קוסעוויצקי ווען בין איך געווען א יונגעלע, און איך האב געהערט סאו משה דוד, ווען איך האב געהערט משה קוסעוויצקין ביי די יארצייט וויקענד פון יענקל פון יעקב קוסעוויצקי, בין איך געווען אזוי אנטציקט פון זיין פרייטאג און שבת דאווענען, איך בין נישט קיין שעמעוודיגער. און איך קען זינגען פאר טויזענטער מענטשן, איך איי דאנט האוו סטעידזש פרייד, און איך האב ליב צו זיין מיט מענטשן און דערציילן מעשות ווי איר ווייסט, אבער איך בין געווען אזוי אנטציקט פון זיין פענאמענאלן דאווענען, די שטימע איז אזוי ווי ער פלעגט עפענען דאס מויל, געשאסן די היי די קאלאראטור אז איך האב זיך געשעמט איך האב נישט געקענט רעדן מיט אים איך בין געבליבן אפשר א שעה און איך בין נישט צוגעגאנגען צו די אנדערע ריטשארד טאקער דזשען פירס איך פלעג ארומפירן דזשען פירס ווען איך געווען דער חזן אין גרעניטש אבער דאס איז געווען אן אומגלויבליכע משפחה און איך האב געהאט די זכיה צו ארבעטן א יאר מיט דוד קוסעקיצקי.

טויזענטער גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל, אלס איז פריי, מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערען. אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פינף דריי איינס. וועלכע חשוב'ער צוהערער? דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל. דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן. איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זייער צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צי איר האט מיך געהערט, צי איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידערזען.

איידער מיר זעצן פאָר מיט אונזער אינטערוויו וויל איך שפּילן פאר אייך אויסצוגן פון שייבאנע בית המקדש, ערשטנס אין דער אויספירונג פון חזן משה קוסעוויצקי און דערנאך פון חזן הערשל פוקס, און איר וועט אליין פארשטייען פארוואס מיר האבן דאס געשפּילט ווען מיר זעצן פאָר מיטן אינטערוויו.

שייבאנע בית המקדש. יא דאס האט געשרובן דאס איז א גוטע א גוטע פראגע איר זענט זייער א גוטער אונטערוויוער איך ווייס נישט וואס אייער ווייב טראכט וועגן אייער אונטערוויוען אבער איך האלט אז איר זענט גוט וואס וויל איך זאגן דאס האט געשריבן א חזן ישראל שור און ווען משה קוסעוויצקי האט עס געהערט האט ער געזאגט דאס איז געשריבן פאר די קוסעוויצקיס איך קען נישט נאכמאכן די שווערע קאלארעטורע

יהי רצון יהי רצון און אזוי ווייטער, מיר מאכן דאס אלע אבער נישט אזוי גוט ווי ער, און נאטירליך די, ווי מ'זאגט אויף ענגליש, די הוק, די רעפרעין, שיבנה בית המקדש במהרה ביו. איז משה האט דאס געזונגען, און דאס אלע קוסעוויסקיס האבן געזונגען דעם נומער, אבער איך וויל איין מינוט נאר אנרירן ווי יענקל קוסעוויצקי ווען ער איז געווען אין וויניפעג ער האט געהאט סיינעס טראבל ווייל ס'איז געווען אזוי קאלט, כאטש ער איז געווען פון פוילן און אין לאנדאן איז אויכעט, אבער ער האט געזאגען מיט אזא זיסקייט, דוד איז געווען זייער נאנט צו משה, און איך וואלט געזאגט אז שמחה, מיר קענען נישט מאכן קיין לאנגע אנאלאזירונג ווייל איך וואלט אויך געוואלט שפילן אלע פיר, אבער שמחה איז געווען א קאמבינאציע פון אלע פיר.

לשאול, משה האט געהאט נאענט צו דעם, און אלע דריי, משה, דוד און יענקל, האבן רעקארדירט אז די שם מלאך גאות לבש, יענקל, דני גילדא האט מיר געזאגט, עליו השלום, דער גרויסער, דער וואונדערבארער קאמפאניסט פון חזנות, און און נאך איין מענטש, ווער האט מיר דאס אויך געזאגט? בערי סירוטה, וואס האט זייער ליב געהאט יענקל קוזוביצקי, און ער האט געמאכט א צווייט מאל די די רעקארדינג פון יענקל ווען ער איז געווען אין ניו יארק, און און. יענקל האט עס געמאכט, און דערנאך האט משה עס דאס געזונגען, און דוד האט, אלע דריי האבן דאס רעקארדירט, ווען איר הערט דאס, זיי זענען געווען אזוי גוט אין אימפראוועזאציע אז יעדער איינער האט עס געמאכט על פי זיין שטייגער, דאס איז געווען א משפחה פון גאט, און דוד איז געווען דער חזן ווען איך און דזשודי און איך הערשל זיי האבן חתונה געהאט איז ליידער ליידער ליידער האט ער געהאט א הארט אטעק און נישט געזונגען ראש השנה יום כיפור, און מיר האבן מחזק געהאט אקטאבער דעם ניינצן, October nineteenth, אין נײַנצן נײַנצן אַכציק אין גרעיט נעק, ער האט געווען דער חזן ביי מיין ביי מיין חתונה, ביי אונזער חתונה. יעא, דאס איז געווען אזא וואונדערבארע וועלט. פון נײַנצן נײַנצן זיבעציק איין און זיבעציק א האלב יאר האב איך געוואוינט אין אין ניו יארק, און דערנאך בין איך געווארן דער חזן אין גרעניטש. דאס ערשטע מאל וואס איך בין געווען א חזן, איך האב אייך געוואלט דערציילן, איך האב געזונגען מיט דעם חזן, ווי איך האב אייך געזאגט, פון זיבן יאר אלט ביז איך בין געווען ארום

איך בין געזינגען מיט אים ווען איך בין געווען נאכאמאל זיבעצן און אכצן, און איך האב געטראכט צו זינגען מיט אים נאך איינמאל. מיין געבורטסטאג האב איך געזאגט איז דעם זעקסטן מעי, און איך זינגען נאך איינמאל ראש השנה יום כיפור צו ניינצן און צו צוואנציג עלעך ארויסגיין און איך ווערן א חזן. איך האב אים געהערט דאווענען, ס'איז אינטערעסאנט, איך וויל דערמאנען דעם וואונדערבארן חזן בנימין ברוינשטיין וואס האט געגעבן זיין גאנץ לעבן פאר אז קינדער זאלן זיך אויסלערנען דאווענען, ער איז געקומען צו וויניפעג פאר דער מלחמה אבער ער האט געוואלט ווי רבי קרביץ אז ס'זאל וויניפעג שוד ריפלעיס ווי ער פלעגט זאגן צו אונז אויף ענגליש, ער האט גערעדט אידיש אבער דאס האט ער זיך געמערקט, ווי וואנט טו ריפלעיס איט וואן סיטי דארט די נאציס וואו וואס די נאציס האבן און דאס ערשטע מאל וואס איך האב איך געזאגט איך וויל זיין א חזן אם ירצה איבער א יאר קומענדיגן יאר וואס איז געווען איך האב געקראגן א טעלעפאן קאל. היינס פרענק, איך געדענק זיין נאמען, ער איז געווען א דייטשישער איד א יעקע, און ער האט געהאט א דייטשישן אקצענט אויף ענגליש, און איך הייב אויף דאס רערל פונעם טעלעפאן, און ער זאגט, האלא הערשל, האו אר יו? זאג איך, מיסטער פרענק, האו אר יו? האו דיד יו קנאו איט וואס מי? זאג איך, ווייל איך רעדט נישט ווי שייקספיר, אדער וואס איך האב אים געזאגט, איך האב ליב צו מאכן וויצן.

איך געטראכט, ווייסט וואס? דאס איז זייער א גוטע מעשה, פארוואס? איך בין זיכער ס'איז נישט טאקע ווייל שחרית, ס'איז נישט קיין אמת'ע ווארט פון זיין בעל קריאה, איך, דאס איז זיין א וואונדערבארע, ס'איז א קליין שטעטל, און איך וועל קענען פרובירן שחרית, מוסף, ס'וועט זיין זייער גוט, איך וועל פרובירן היינט די תפילה מיט דעם ניגון, מארגן די זעלבע תפילה מיט אן אנדערע ניגון, זאגט ער, זיי וויל קאל יו,

דו יו נאו זיס סטאף? זאג איך יא, איי דיד נאו דיס סטאף, בין איך געגאנגען רעדן מיט חזן ברוינשטיין, זאגט ער נאו נאו נאו דו ביסט צו יונג, אין א דריי פיר יאר, איך ווייס פארוואס, ווייל ער האט געוואלט איך זאל זינגען בעיס מיט אים, ווייל איך בין שוין אן אויסגעשולטער זינגער, און איך דארף קריגן אן אנדערן אויף מיין פלאץ, מיר זענען אכט זינגער מענער און אכט זינגער יונגלעך, וואס איז געווען? איך, ס'איז ער, און איך האב געזונגען, איך האב. פארן קיין נארט בעטלפארד, קיין עראפלאן איז נישט געווען קיין נארט בעטלפארד, האב איך גענומען באס פון סעסקעטאן, עראפלאן קיין סעסקעטאן, און פון סעסקעטאן קיין נארט בעטלפארד בין איך געקומען מיט א באס, און איך האב זיך געדארפן טרעפן מיט צוויי מענטשן, צוויי אידן, און זיי האבן מיך פירן אין האטעל און זיך איבעררעדן, איך האב געהאט די מעלה, איין מעלה, איך האב אויסגעקוקט יונג, למשל היינט, איך בין אַכט און זיבעציק אבער איך קוק נישט אויס נארמאל, אפילו יונגער אפשר עטליכע יאר פון זעקס און זיבעציק, פיין, ווען איך בין געווען ניינצן יאר אלט און דאס ערשטע מאל איז געווען א חזן אין אויף בעלעפאלד סעסקעטשואן האב איך אויסגעקוקט איך וואלט געזאגט דרייצן פערצן, און דעמאלט אין וויניפעג האבן אסאך קינדער נאך גערעדט אידיש, האב איך נישט זיכער אז. א יגד, א יונגעלע וואס האט אויפגעהאדעוועט מיט נוף בערל פאר דארט נישט גערעדט קיין אידיש, און די צוויי, איך קום אן, איך גיי ארויף פון באס, און יעדער איינער, יענער איינער קומט צו, און מען פירט אים אוועק אין א כאאס, און ס'איז געבליבן צוויי מענטשן, און די צוויי אידן קוקן אויף מיר, און זיי זענען נישט געווען קיין צופרידענע אידן, און ערען זאגט צום צווייטן אז איך זאל נישט פארשטיין האט ער גערעדט אידיש, זאגט ער אוי גאטעניו האבן מיר זיך אויסגעגליטשט, זענען מיר דא אריין געפאלן, דער קאנאדישער אידישער קאנגרעס האט אונז געשיקט א יונגעלע, דער יונגעלע האט נישט קענען דאווענען ראש השנה יום כיפור, טראכט איך אםמ איך גיי דא האבן א איך דא איך וועל דא שפילן אביסל טעאטער, און איך האב נישט געקוקט אויף זיי ווען זיי האבן גערעדט אידיש, וואס איז געווען?

צו די צוויי אידן, נישט פארקענען מיר אז דאס איז דער חזן? די מאכסט א דער קאנאדישע אידישער קאנגרעס מאכט א שפאס? דאס איז זיין א חזן ראש השנה א יונגעלע? און איך קוק אדא אדא איך פארשטיי נישט קיין אידיש, איך האב זיך געמאכט ווי איך פארשטיי נישט קיין אידיש, זאגט ער די יונג מען וואד יו מיינד איף איי.

געהער אנגעהערט, האבן מיר פשוט געקענט כמעט אלע תפילות אויסנווייניג, זאג איך צו אים, איי דאנט ניד א מחזור, איי קנאו איט ביי הארט. זאגט ער צו די צוויי, הו, א יונג, א יונג, א יונגער בויטשיק, און ער האלט זיך גרויס, ער קען דאס דאווענען אויסנווייניג, און איך פארשטיי נישט קיין איין ווארט, מאך מאך זיך ווי איך פארשטיי נישט, זאגט ער צו מיר, און דאס איז געווען א גוטער געדאנק ביי אים, זאגט ער, הייב אן די פאר מיר, ובשופר גדול יתקח. פארוואס איז דאס קלוג? ווייל ער האט נישט אנגעזאגט פון אנהייב און עס סאנע תוקף, און ער האט נישט אנגעהייבן די, ביים סוף זאגט מען די ראש השנה כסעיפו מי יחיה מי ימות, אבער און סאנע ובשופר גדול יתקח איז ליטל ביט אוו א קוויק קוועסטשען, האט ער געוואלט זעהן צו איך קען עפעס אין די קליינע אותיות,

די ווערטער און ער איז געבליבן, ער האט נישט געקענט רעדן דער איד, מסתמא זאגט ער צו די צוויי חברה, הלוואי וואלט זיך דער אלטער איד פון קעלגערי געקלינגען מיט א יאר צוריק, מיט עטליכע יאר צוריק האט מען וואלט גענומען דעם יונגעלע, זאגט ער, יאנג מען, יו סינג וואנדערפול, טענק גאד, וואוד יו מיינד איף איי עסק יו א פיו מאר ריקוועסטס, און איך האב געזונגען פאר אים נאך עטליכע זאכן, און דאס איז געווען דאס ערשטע מאל וואס איך האב געדאוונט ראש השנה יום כיפור. איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, מיר הערן אן אינטערוויו מיט חזן הערשל פאקס, מיר וועלן באלד ממשיך זיין מיטן אינטערוויו, אבער צוערשט וויל איך שפילן פאר אייך א רעקארדירונג פון חזן פאקס דעקלאמירן א ליד, און דאס איז זאל שוין קומען די גאולה. געווענטליך הערט מען דאס ווי א זינג ליד, אבער ער דעקלאמירט זעהר פיין, און דאס איז דאס ליד פון שמערקע קאטשעגינסקי, ווילנער דיכטער, פאלקלאריסט, און פארטעזאנער. און דערנאך וועט איר הערן דעם לעצטן טייל, ארום צען מינוט, פונעם אינטערוויו. און געזאליעט אויפן הארצן מאכט מען א לחיים, אויב דער אומעט לאזט ניט רוען זינגען מיר א ליד, איז ניטא קיין ביסל בראנפן לאמיר טרינקען מים, מים חיים איז דאך חיים וואס דארף נאך דער איד, זאל שוין קומען די גאולה, משיח קום שוין באלד. ס'איז א דור פון כולא חייב, זייט ניט קיין נאראנים, און פון זינדיגן, משיח גיכער קומען וועט. אך דו טאטעלע אין הימל, ס'בעטן בני רחמנים, זע, משיח זאל ניט קומען א ביסעלע צו שפעט. ס'טאנצן ביימער אין די וועלדער, שטערן אויפן הימל, רבי ישראל דער מחותן דרייט זיך אינדערמיט. ס'וועט זיך אויפוועקן משיח פון זיין טיפן דרימל. ווען ער וועט דערהערן אונזער תפילה'דיגע ליד. איידער איך פארגעס, ס'איז באלד פורים און ווי איר ווייסט באלד קומט נאך פסח, וואס קענט איר אונז זאגן וועגן אייער פסח נוסח? האט איר א באליבסט ליד אסאסיאירט מיט פסח? דאס איז אינטערעסאנט וואס איר פרעגט, ווייל איך האב אן ענטפער וואס

האָב איך זי, די הגדה, האָב איך זי שוין לאַנג באַהאַלטן. זאָג מיר אײַן, איך געדענק נישט, איך זינג עס נישט אָפֿט, אָבער ס'מישט, אָבער די מעלאָדיע איז וויכטיק. און שווים טאַ קעסטל אויפֿן ים, אויפֿן גרויסן ניל, און אַנדערע לידער. און דער נוסח פֿון פּסח איז זייער אַ געשמאַקער נוסח. ס'איז נישט ראש-השנה און ס'איז נישט שבת, אָבער ס'איז נאָענט צו ביידע. איז לאָמיר זאָגן.

הקרביה הקדוש, און אזוי ווייטער. אה, פסח איז דא אזעלכע ש ר, טוב וחרתנו מכל העמים, אהבת עשנו ורצית עמנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, און דאס איז דער שטייגער וואס בארנשטיין האט אונז געלערנט, און מיר האבן געמאכט מיט אים שבת, פסח שבועות סוכות ראש השנה יום כיפור איז ער געווען דער חזן, אבער מיר האבן געמאכט האט אסאך סאלאס. וואס וועגן טל? האט ער א ספעציעלן נוסח פאר א באליבסטן נוסח פאר טל? יא ער האט, ער האט עס, איך זאג עס זיין שטייגער, דאס איז נישט בלויז זיינס, אבער אלע אייראפעאישע חזנים און בעלי תפילה האבן עס געמאכט אזוי,

ויאמר לך מלכות ה', האבן מיר געדארפט נוסח ספרד, וישמח פורקני ויקרי משיחי, און אזוי ווייטער. איר האט געדאווענט נוסח ספרד אין וויניפעג? יא, אין דער תלמוד תורה האבן מיר האבן נישט געמאכט נר קדיש און נר יצחק, מיר האבן געמאכט נר גישוך ונר יצחק אין שחרית, און כסא יתנו לך אין מוסף, יא. איך וועל אייך געבן ווי ברוינשטיין פלעגט עס זינגען.

דאס איז געווען אזוי א וואונדערבארע שטאט, מיר פלעגן זאגן וועגן וויניפעג, ס'איז געווען א קאלטע שטאט מיט ווארעמע אידן, און דאס איז זייער זייער אמת. אידישע, ס'איז געווען א אידישע צייטונג אלע וואך, א אידישע צייטונג אין וויניפעג, ס'איז געווען ארום צוואנציג כמעט פֿינף און צוואַנציק טויזענט אידן אין די פופציגער און זעכציגער און דערנאך צוביסעלעך זענען די יונגע מענטשן א געפארן און אנטלאפן פון דער קעלט.
אה, איר האט אזויפיל צו דערציילן, איך וויל אייך בעטן, נישט יעצט אבער אויף להבא, צוריקצוקומען אויף אונזער פראגראם. מיטן גרעסטן פארגעניגן. צוויי זאכן צו ענדיגן, קענט איר דערציילן וועגן אפשר דעם בארימטסטן דעם באקאנטסטן שוישפילער די שוישפילערין מאלי פיקאן? יא,
דאס איז זייער אן אינטערעסאנטע מעשה, איך וועל עס מאכן שנעל, אבער זי איז געווען אזוינס און אזעלעכס,

מיר זענען געפארן, מיר האבן גענומען מאלי פיקאן, זי האט געוואוינט אנטקעגן די ריווער פון די מעטראפאליטען אפערא און זעקס און זעכציק און בראדוועי, און איך זע אן אלטע פרוי איז זי געווען, קוים וואס זי גייט, און מיר זענען געפארן, איי וואס גאנא אפען פאר ווי מען זאגט אין ענגליש, אינעניועט דינער, אינעניועט טיעטער, ס'איז געווען א דינער טיעטער, און ס'איז געווען א טעאטער, אין טעאטער, אין טיעטער אינעניועט. און איך, איך, זי זעצט זיך אוועק, איך בין געזעסן, זי איז געזעצן פון פארנט, איך בין געזעסן פון הינטן, און איך זאג צו איר, יו נאו איים סאטש א פען אוו יורס, ריעלי? הו אר יו? אן כח, אן אלטע אידענע רעדט צו מיר, און, און,

שלאָפֿט און זי כראַפּעט, טראַכט איך צו זיך, זי װעט קענען מאַכן אַ שאָ, אַ שאָ, אַ שאָ לאַנג? אוממעגלעך! מיר קומען אין טעאַטער און מיר גײען מאַכן פּראָבע, סאַונד-טשעק, און, און מיר גײען אַרײַן, און דאָס איז געװען אַ, אַ לאַוּד-ספּיקער, אַ גרױסער מיקראָפֿאָן, אַ, אַ פֿענאָמענעל סאַונד-סיסטעם, און װיפֿל

ווען ווי פיניש אר סטאף איים גאנא רימעין, איי דאנט טינק שי קען דא א דזשאב, הי סעד אוי יא שיל בי פיין, און איך איך זעה אן אלטע אידענע זי קען ניט כמעט ווי, און זי קומט ארוין אוי אין דרעסינג רום צו מיר, ארום א שעה איידער מיר האבן אנגעהויבן קומט זי אין אין א נייט גאון, און זאגט איז דאס די בעט רום, זאג איך נא נא נא דאס איז מיין דרעסינג רום די בעט רום איז אויווער דער, זי איז אויווער באטל זי ווייסט נישט וואס זי איז, זי וויסט זי קען נישט שפילן א שעה אין טעאטער, און איך זאג צו דעם מאן וואס דארף זי אנאנסירן, סאו לעט מי אנאונס הער ביקאז יו נאו איי מייט בי דו סאמטינג וויט הער, איך האב פשוט געזאגט א ליגן, איך האב געמיינט אז זי קען נישט, און זאג, און איך געדענק וואס איך האב געזאגט, פראם ראום טו תל אביב,

אונזער פראגראם איצט מיט עכ עטליכע מאליזמס. זי פלעגט, שי, אין ענגליש איי וויל סעי שי וואס, סאמטיימס דער איז אין ענגליש סאם אין אידיש, שי וואזענט טרייענג טו בי פאני, זי האט נישט געוואלט אז איך זאל לאכן, אבער ס'איז געווען נאטירליך, א קאמיק, א קאמיקערן אין א נאטירליכן וועג. זי האט איינמאל צו מיר געזאגט אזוי, איך וועל אייך געבן גענוי, אה, יו נאו סאמטינג הערשל?

וואו איך דערצייל ווי א איד א גולם איז געקומען דאס ערשטע מאל אין אפרע סיס, דזשיגאן האט עס אנגעהויבן און ער האט מיר געהאלפן אז איך זאל דאס אנטוויקלען פאר מיר פאר זיך אליין, אן אנדערע מאל וועל מען רעדן וועגן דזשיגאנען. וואס וויל איך זאגן, איינמאל אין הארטפארד קאנעטיקעט וואס איז נישט קיין גרויסע אידיש רעדנדיגע שטאט, איך ווייס נישט פארוואס אבער די אפרע האט אזוי, מיין לעצטע נומער

איים סאו פראוד אוו יו, איך בין צופרידן מיט דיין סוקסעס, און דאס איז געווען מיין איפיקה. א גוטער מענטש, ניין? זייער א גוטע נשמה. איין לעצטע קורצע פראגע, איר האט א פנים נישט געקענט אונזער ראדיא מענטש בען געלינג, אבער איר ווייסט דאך אז

אין זומער, מיר זענען געווען צוזאמען און מיר געמאכט עטליכע זאכן צוזאמען, און ער האט געהאט א פראגראם מיט קינדער פון מגיל יוניווערסיטי, און ער האט זיי דערציילט און געלערנט מוזיק און אנדערע זאכן, און איך בין געווען דער גאסט רעדנער איינמאל וועגן מיין לעבן אין אידישן טעאטער, אבער דאס האב איך קיינמאל נישט געזאגט פאר אן עולם, אבער ס'איז געווען איינמאל דער גרויסער חזן קאטשקא האט געהאט צוויי אייניקלעך, צוויי מיידלעך, און ס'איז געווען אן עפאכע אין גרעניטש קאנעטיקעט ווען איך בין דער חזן, וואס איך בין ארויסגעגאנגען עטליכע חדשים מיט דעבי קאטשקא און ער איז ארויסגעגאנגען, ער איז געווען. דער, יו נאו, דער בויפרענד ווי מען זאגט פון איר שוועסטער, וואס איך האף אז זי האט מיר פארגעבן וואס איך זאג די פערזענליכע זאכן, אבער ס'איז געווען מיט אסאך יארן צוריק. נישקשה.
זייט ביידע א געזונט. כענעוודיגע דערציילונג, אלץ איז זייער אינטערעסאנט וואס איר זאגט, און איך וועל צוריק קומען אין א גוטע שעה, מיר וועלן ווייטער רעדן. א דאנק. א דאנק אייך. איר האט נארוואס געהערט אונזער אינטערוויו מיט חזן הערשל פאקס, איך וויל זייער באדאנקען חזן פאקס פארן זייער אינטערעסאנטן אינטערוויו, און איך האף אז מיר וועלן קענען רעדן מיט אים נאכאמאל און הערן נאך אסאך מער פון זיין זינגען און דעקלאמירן. מיר האבן געהערט פון זיין אלבום הערשל פאקס סינגס אידיש, היברו ענד קענטאריעל, און אויך פונעם אלבום ס'איז יאנטעוו קינדער לאמיר זינגען, און יעצט וועלן מיר הערן נאך צוויי לידער פונעם אלבום הערשל פאקס סינגס אידיש, היברו ענד קענטאריעל, דעם מילנער'ס טרערן און אבי געזונט. איך וויל אגב באדאנקען WUNR סטאנציע פארן געבן אונז אביסל איבעריגע צייט פאר דעם אינטערוויו און דעם פראגראם וואס איז אביסל לענגער ווי געווענטליך. א גרויסן דאנק פארן הערן דאס אידישע קול, דאס רעדט צו נייעך מאיר דוד, א גוטע נאכט.